Dumelang. Ke a tseba hore le sa le mo di-holiday-ing but this is just a recording and ke lebile ke taba ya nako, re betha ke nako. Last time re boletše ka. Eh, mm, popo ya maina. Re boletše ka popo ya maina, jwale re tlo bolela ka popo ya lediri. E re madiri a bopša ka tlhogwana le modu, which is the prefix and the root. Mokgadi o reka nama, mokgadi o reka nama, nama, I mean reka is our verb. Reka ke yona lediri la rena. Moo go ka lebelela ke ka mokgo ke le bopileng, kutu ya rena ke reka, modu wa rena ke rek, moselana ke a. Ke kgopela o seka tlogela di dash tše o tše ka mo masaeteng goba yona methelwana eo ya ka mo mathoko ge o laetša popo ya lediri gobane o tlo humana e le mošomo o fošagetšego. tlo humana le mošomo o fošagetšeng o se o dingwala orit re tla go mehuta ya madiri re na le lediredi lediredi ke ge o direla motho selo ge o direla motho selo re be le lediregi lediregi ke se se diragalago re be le ledirane ge batho ba dirana selo goba ba thušana go dira selo go dira modiro. Ledirolli ke go wetša selo seemong sa ona go bušetša selo seemong sa yona. Re be le lediriši go dira motho gore a dire selo. wa mo tlhotlha gore a dire selo goba o dira gore motho a dire selo le be re le dirišiši le dirišiši o netefatša gore mošomo wa direga orit re na le le apeya e lego apeela mma o re apeela dijo like mma o re apela dijo is cooking food a ke re for us and then mofahloši o re balela kanegelo re be le kutu apeela modu wa rena ke ape so re ke beile ke kgolejana modu wa rena ke ape eh, mohuta wa lediredi la rena ra mohuta wa lediri mohuta wa lediri ke n moselana wa rena ke a Ge o filwe madiri ka mokgwa o, ke ka mokgwa o swanetše o a laetše ka gona, ke ka mokgwa o swanetše o a katolloše ka gona. Re e bitša katollošo ya madiri ye, re e bitša katollošo ya madiri. Re na le leletša, wa mo leletša koša, o mo leletša koša o ra gore he is doing something for that person, the another person. So ya ba modu wa rena e tlo ba lillet, lillet. Akere modu wa rena e tlo ba lil, sorry, no. Ke nyako e bona gabotse mo gore nna. Oh, ya. Modu wa rena e tlo ba Lel. Modu wa, modu wa rena e tlo ba Lel. Mohuta wa lediri la rena e tlo ba H. Mohuta wa lediri la rena e tlo ba H, moselana ya ba A. ra ba le hlatswetša. O ra gore o mo direla mošomo, o mo direla mošomo, modu wa rena e tlo ba tlhatso. O ra gore o felelela mo go woo e tla ba tlhatso, modu wa rena. Mohuta wa lediri la rena e tla ba H, ya ba A. ra tla go di direge go ra gore selo he se le ka mokgwa gona o goba motho o se bona se le ka mokgo or ka tsela efe. Le direge ke ge selo se le ka tsela e lego ka sona goba motho a se bona se le ka mokgo se lego ka gona. monna o bonala a befetšwe. Ga re re monna o bonala a a befetšwe, go ra gore go na le se re se bonang mo go yena sa go re bontšha gore re bone gore o bonala a befetšwe. A ke re? Then bonala e ke yona le direge, bonala e ke yona le direge. Meaning, It's seen as, It's seen as. Then ra ba le bonagala. Go bonagala gore sefatanaga se thutše motho. Go bonagala gore sefatanaga se thutše motho. Ge re re selo se bonagala, go ra gore re tloga re se bone as observant. Re tloga re se bone as the observer nna. I'm observant gore Ke be ke le mo ge ntho we ke e bona, go ra gore ke na le bonnete ba se ke se bonego. Bjale e re go bonagala. Bjale bonagala ewe ke ka mokgo seemo se leng ka gona. Molekwana o be o ngwalega goba go bonega I mean, molekane go bona la o ngwale, o be o bongwalega. Ge re molekane o be o ngwalega, go ra gore nka ba ke ngwadile molekwana neng neng o e le gore bo le bothata, bjale le kgone ke ngwadile o mongwe. O be o phala wola wa maloba o be o ngwalega. Bjale ngwalega ya rena ke seemo sa molekwane wo ke o ngwadilego gore o be o le bjang. O a ngwalega ke se se diregilego goba se se diragalago. Goba bonega mola ke nyake puku, bonega mola ke nyake puku, meaning make it visible for me. to look for that book gore a re ke nyaka gore o bonege gore ke kgone go nyaka book gore a re ke re bonega gore a re i want to see clearly gore i want to see clearly then re be le ge re di katogantšha bonala ke kutu ya Bon ke mmodi wa gona, Al ke lediregi, A ke motselana. O tseba gore ka mehla motselana e tla dula e le A. Ka mehla motselana e tla dula e le A. Ga ona gore e humane motselana e le dinoko tše pedi, aowa e dula e le senoko se tee sa motselana. re tle go le dirane le dirane ke ge re dirana selo goba re thušana go dira mošomo bana ba lomana re ya biting each other ba lomana barutwana ba a rutwana ba a rutana goba baithuti ba a rutana re be le mohlala lomana

a ke re se re bušetša selo seemong sa sona. Matome o epolla lebitla, o ra gore le be le epilwe. Matome jale o dirang? Wa le epolla. Re be le mošimane o bofolla thapo, o ra gore be e bofilwe, bjale wa e bofolla, o e bušetša kae? Seemong sa sona. Ra a rogantšha ona madira a ona ra re epolla ke kutu ep ke mudu ol ke ledirolli mohuta wa ona ra ba le a e lego moselana ra tla go le diriši ro ra re re dira gore motho a dire selo goba re botšiša selo monna o botšiša dipotšišo o ra re ke botšiša dipotšišo gore ke humane dikarabo i cause

Kutu ya rena ya ba botšiša, Modu botš, le diriši iš, go selana a. Ka go fa mehlaleng mengwe ra re, e ka ba leša, mokgadi o leša ngwana, o leša ngwana ke o mo leša dijo, ra ba letša, msa, mokgadi o letša ngwana, meaning mokgadi is causing something, she makes the child cry or she cause the child to cry akere she makes the child to cry akere o letša ngwana wa mo letša that is a cause akere o letša ngwana then eh, ra ba le le dirišiši that's where you make sure something happens Maphodisa a nyakišiša molato wa polao, meaning they make sure they want to get full information about the murder case. Ra ba le baithuti ba botšišiša dipotšišo, meaning they want to get detailed information about their answers. Taba le mosadi o bontšhišiša Malosi tsela ya go ya sekolong. O ra gore a nyake gore a be a lahlege. Wa mmontšha, a boa ba mmontšha, a ba boa bjale le bjale like wa mmontšhišiša. Bjale e re arogantšha ba nyakišiša ke kutu ya rena, Modu, ke nyak, le dirišiši, ke ish ish, and then Moselana ya ba a ke kgopela gore o di bale di bohlokwa kudu dilo tšewe swantšhe o tseme mokhuta ya madiri le gore na lediri le bophiwa bjang ke a leboga